Sapamyzda deňlemeler ulgamynyň üstünde durup geçýäs. A x goşmak b deňdir 0. Ýagny şunda a-myzyň şerti 0-a deň bolmaly däl. Şu nola deň bolmadyk ýagdaýynda şu taýda x-imiz minus b paýlanan a bolýar. Ýagny minus a-dan b. Ýa sanlar bilen görkezeýin has düşünikli bolar. 2x goşmak 8 deňdir 12. Şunu şu taýda nähili çözýäs? Birinji usulymyz boýunça Ikinji nobatda, ýagny şu x-leri deň deňdiriň bir tarapynda, sanlary hem deňdiriň bir tarapyna geçirmeli. Şu taýda sanymyzy, ne 8 x bilen bile şuny deňdiriň sag tarapyna geçirmeli. Nädip geçirýäs? 2x goşmak 8 plus 8 aýyrmak üçin minus 8 edýäs 0 deňlemek üçin. Edil özünden

Indi bärde näme edýäs? Aralarynda üç taýda iki ikisini, iki bilen ikiniň arasynda köpeltmek bar diýmek. Ikisini hem ikä bölýäs. Ýagny şu drop çyzygy başgaça bölmek diýmek. Bärde de edil şoň ýaly ikilerimiz gysgalýar. Bärde ikini ikä bölsek bir.

Ýagny deň dyrymyzyň çep tarapyna plýus kyrk sekiz, kyrk sekiz goşsak, deň dyrymyzyň sag tarapyna-da şol bir amaly ýerine ýetirmeli hökman suratda. Dowam edýäs. Minus iki x bärde, ýagny minus kyrk sekiz plýus kyrk sekiz nol bolýar. Deňdir. Minus otuz alty plýus kyrk sekizem kyrk sekizden ýagny otuz altyny aýraň plýus on iki jogap. Şu minus 2x-iň arasynda köpeltmek bar diýmek. Indi bärde şu minus 2-ni aýyrmaly x-iň ýanyndan. Aýyrmaly şuny nädip aýyrmaly? Köpeltmek bolsa aýyrmak goýba aýryp bolmaýar. Eger aralarynda köpeltmek bolsa bölmek edip aýyrmaly. Ýagny ters alamat bilen. Aralarynda minus bolsa plyus edip aýyrýas. Aralarynda köpeltmek bar, bölmek edip aýyrýas. Näme bölýäs? 2-ä bölmeýäs, minus 2-ä bölýäs. Sebäbi diýende Şu görýän minuslarymyz gysgalyp plyus bolar. Minus 2-ä bölýäsem welin gidýär, 1 bolýar. Şimdi deňdiriň sag çep tarafynda minus 2 goýan üçin deňdiriň sag tarafynda minus 2 goýan bölünen edýär. Yani näme etdik? Deňdirimizin çep tarafynda da bölmek minus 2, sag tarafynda da bölmek minus 2.

3 dana sorumuz ikinci usul diýip belläýin bäri ikinji usulymyz bu da yan usula meňzeşräk ýagny 2x bärde şu x-iň ýandaky sany alýas tutup deňdiriň sag tarapyna iberýäs ýöne edil köprüden geçen ýaly deňdiriň sag tarapyna geçse şuň şu taýdaky alamat üýtgäp geçýär ýagny 2x-imiz deňdir 12 aýyrmak 8 bolýar Bu kä ýöne keýräk bolmagy mümkin köpüň üçin. Ýagny näme etdik şu taýda plus 8-i aldyk, deňdiriň sag tarapyna okladyk. O da minus 8 bolup geçdi. Alamaty üýtgäp geçdi. Dowam edýär. 2x köpeltmek deňdir, ýagny 12-den 8 aýyrýas 4. Bärde 2 bilen x-iň arasynda köpeltmek bar. Şoň üçin Ikimiz alýas. Deňzerimiziň sag tarapyna bu gezek aýyrmak bolup geçmeýär, bölmek bolup geçýär. Sebäbi diýende arasynda köpeltmek bar. X-imiz deňdir 4 bölmek 2. X deňdir 2. Ikinci usul bilen X-imiz şeýdip tapýas. Dowam edýäs. Iki üýtgeýän ullukly deňlemeler. Bu ýaňky deňlemede näme tapawudy bar? Eýýäm iki sanak deňlemämiz bar. Birinji deňlemämiz x goşmak y, ikinji deňlemämiz x aýyrmak y deňdir d. Iki sany deňlemämiz bar we iki sanagam bilinmeýän zadymyz bar. Hem x tapmaly bärde hem y. Ýaňky mysalda diňe x tapdyk ikisinde-de. Bärde hem x hem y tapmaly. Birinji usul ornuna goýmak. Birinji şuny alýas. x deňdir. Ýagny y-miz alyp, deňdiriň sag tarapyny oklaýas welin, 8 plus y-miz minus y bolup geçýär. Indi x deňdir 8 aýyrmak y. Şunam alyp, şu x-iň ýerine goýýas. Ornuna goýmak usuly şundan gelip çykýar. Şu taýy 8 aýyrmak y goýduk.

2a minus 3a şoň ýaly ýanda sanymyzy tapaldy ýok edil siziň 5 manat bergiňiz bolsa ýene de üstünde 4 manat bergiňiz bolsa bergiňiz köpeldi ýöne bergiňiz näme de köpeldi bergi köpeldi minus goýýas be şoň üçin 5 bilen 4 9 ýagny goşup ikisiniň alamatlaryny meňzeş bolsa ýene şoň alamatyny ýazýaňyzda dowam edýäs

Minus dört boldy. Sebäbi deňdiriň çep tarapyna geçdi. Deňdir. Minus iki ýigrigimiz hem deňdiriň sag tarapyna plyus iki ýigrik bolup geçdi. Sekizden dört aýras dört. Deňdir iki ýigrik. Şularda ikini näçe köpürtsek dört bol. İki köpürtsek. Ýigrigimiz gara şulardan iki. Ýaňky gören birinci sahypadaky usul görüp bilersiňiz. Şondaky ýaly edip çözýär.

Ýigrimiz hem iki boldy. Barlap görýäs, alty goşmak iki sekiz, alty aýyrmak ikem dört. Bu ornuna goýmak usuly. Ikinji usulymyz goşmak usuly. Yani iki sany deňlemämiz bar. Birinji deňlemämiz, ikinji deňlemämiz. Şunu ikisini goşýas. Arasyna uly goşmak goýýas. Yani birinji, ikinji deňlemämizi goşýas. Deňdir. X sütünleýin goşmak ýaly bu edil. X bilen X goşsak 2X. Y bilen plus ýaly Y. Aýyrmagam Y. Bular 0 bolar. Ýagny islendik sanyň özüni aýyrsaň 0 ýagny Y minus Y. Başga çaýdanmyzda şeýle bolýar-da. A aýyrmak A 0. Ýagny muňa öňde işlat ýok. Plus bar diýip düşünýär. Tapawudy ýok. Näme san bolsa minus B plus b nol minus a plus a nol nol şeýle görkezýär. Ýagny a-dan a-ny aýyrsak nol, indi minus a bilen a-nyň ýerini çalşdyk şu deňlemede. Tapawudy goşmakda, aýyrmakda ýerini çalsak hem ýene-de jogabymyz nol bolýar. Dowam edýäs.

Y-ymyzam şu taýdan iki çykýar. Bu goşma bolsa.